Meta wieħed jieqaf quddiem il-faċċata tal-Konkatidral ta' San Ġwann, għandu jara monument arkitettoniku impressjonanti u fl-istess ħin mimli dettalji interessanti. Il-perit li ħażżeż id-disinn ta' din il-knisja kien il-Malti Ġlormu Cassar. Huwa kien ġie fdat mill-istess Ordni ta' San Ġwann biex jara illi is-swar li kien ħejja Francesco Laparelli jseħħu kif kienu ddisinjati minnu. Fl-istess ħin, il-Kavallieri taw l-inkarigu li jieħu ħsieb li jiddisinja il-bini l-aktar importanti fil-Belt Valletta. Il-faċċata hija sempliċi. Għandha bieb wieħed biss u fuqu hemm gallarija li jingħad li fuqha kien joħroġ isellem lill-folla il-Gran Mastru l-ġdid, hekk kif kien jiġi magħżul mill-membri l-aktar anzjani tal-Ordni. L-istess gallarija kienet tiżżejjen għal waqt il-festi liturġiċi li kienu jinżammu ta' spiss fil-knisja. Taħt il-gallarija hemm tliet armi ġentilizi. Waħda qiegħda turi s-salib tal-Ordni ta' San Ġwann, L-oħra turi l-arma tal-Gran Mastru Lacassière li kien ħallas għall-bini ta' din il-knisja. L-arma l-oħra hija tal-Papa Gregorju Tlettax, li fi żmienu l-knisja konventwali ta' San Ġwann kienet ikkonsagrata. Fil-faċċata naraw ukoll kopja ta' bust li juri lil Kristu bħala s-Salvatur. Il-bust oriġinali tal-bronż kien jifforma parti minn statwa ferm akbar u li kienet f'niċċa fix-xatt tal-belt, viċin il-knisja tal-Madonna ta' Lis. Iżda f'nofs is-seklu dsatax, minħabba żvilupp f'dawk l-inħawi, in-niċċa żżarmat u l-istatwa spiċċat imqatta' u parti minnha, il-bust, tpoġġa fil-faċċata tal-Kon-Katidral ta' San Ġwann. Mad-dawra tiegħu tpoġġew il-kliem Salva nos. Dan ix-xogħol huwa kkunsidrat bħala wieħed ta' livell artistiku għoli ħafna. Xogħol tal-iskultur Taljan Alessandro Algardi, li tiegħu insibu diversi xogħlijiet f'Ruma. Għaldaqstant, dak li naraw fil-faċċata illum huwa kopja tal-oriġinali. Fuq il-kampnar tal-lemin hemm ukoll tliet uċuħ ta' arloġġi. It-tliet arloġġi huma ta' daqs differenti. Hemm wieħed kbir u tnejn oħra iżgħar. Il-kbir li jinsab fin-nofs juri l-ħin u l-kwarti. Fil-fatt dan l-arloġġ idoqq kull kwarta. It-tnejn iż-żgħar huma interessanti ħafna. Filwaqt li wieħed minnhom juri l-jum, L-ieħor jurina d-data. Naturalment fejn hemm miktuba l-jiem, dawn huma miktuba fil-qosor u bit-Taljan. Ix-xogħol fuq dawn l-arloġġi sar minn ċertu kleriċi li jingħad li kien Malti. Naturalment parti mill-istess faċċata huma ż-żewġ kampnari. It-tnejn li huma ġew restawrati wkoll u barra minn hekk wieħed jinnota t-tiżjin partikolari li naraw fuq net. F'dawn il-kampnari hemm numru ta' qniepen ta' daqsijiet differenti. Għalkemm dawn ma sarux kollha f'daqqa, allura wieħed ma jistax jgħid li huma sett sħiħ Xorta waħda għandhom armonija sabiħa bejniethom. Jekk wieħed jagħti ħarsa sew lejn il-faċċata u lejn l-istess kampnari, naraw ukoll dekorazzjoni partikolari. Għalkemm f'ħafna mill-bini u anki knejjes madwar Malta naraw diversi mwieżeb, hawnhekk għandna mwieżeb li huma ddekorati fuq stil kemxejn medjevali. Fuq kollox, faċċata tal-Konkatidral ta' San Ġwann hija interessanti wkoll anki jekk hija nieqsa mill-ħafna dekorazzjoni barokka li naraw fuq ġewwa.